Il-Konċilju qasmisna, qasmisna, inbidlu l-affarijiet tad-dinja kollha. U aħna u aħna għadna fil-barokk ta' żmien il-Papa ma nafx minn kiena, ta' żmien Luteru. U l-Knisja llum qed tajt, isma' xbin, jidlif il-kontroll. U tilfet il-kontroll tal-festi, Illum jiena ngħid li m'hemmx soluzzjoni, l-unika soluzzjoni li hemm li l-festi jibqgħu jsiru tajjeb ħafna u għandhom isiru, imma bħala ħaġa folkloristika u jekk tagħmilhom għall-qaddis għamilhom ukoll. Imma r-reliġjożità tagħhom spiċċat illum il-festa minn dejjem hekk kienet. Il-festa hija ħaġa pagana. Qabel ir-Rumani kellhom il-Apollo, kellhom il-Minerva, kellhom il-dak, kellhom il-ieħor, aħna ngħidu Alla wieħed. Mu veru xejn Alla wieħed. Aħna għandna miljun wieħed, sar survey l-Italja meta jitolbu n-nies, Kristu ġie l-11 il-wieħed. Terġa? Il-11 il-wieħed. Eh, le, ta? Il-11 il-wieħed. Ara, dawn ma fatti, jena nassigurak li ħadd mur jitlob il-Kristu, mur jitlob il-Santantin għax xi ħaġa. Dawa kollu paganizmu. Il-Knisja da tafu. Il-Konċilju l-affarijiet għamilhom ċari, għadda minn fuq rasta, ma ndunajna xejn, issa l-lum dal-mostru tilfet il-kontroll. U l-Knisja ma tistax titlef il-kontroll, għax din l-istorja kollha li kienet tuża dwar l-affarijiet il-Knisja. As a counterweight għall-Istat. Imma imma jibqa' l-fatt li l-festa hija xi ħaġa sabiħa. Il-festa hija ħaġa u għandha jiena ngħid għandhom isiru iva żgur, u mela x'inhu? Mela nies li huma Jien għall-barokk naħseb li huwa antikwat u nemmen li hemm bżonn, hemm bżonn eh, issir ċerta ċertu talim anke minn jar mal-festi li li prova jara li hemm affarijiet oħra, ma nistax nibqgħu waħli 300 sena lura, ma jistax ikun, ma jistax niblu knisja u niblu għastil ta' żmien ir-riforma, ma jistax ikun. Mm. Għaliex għax il-poplu qed iħalluh sorry injorant. Il-poplu mhux qegħdin nalmuh. Salvu, grazzi ħafna. Eh, se nieħu minn hawn ftit ieħor ftit kummenti minn il-ġurnalisti tagħna, għandna lil eh, Charles Colero wkoll magħna l-ewwel ħanifqu għar-reklami. Però qabel ma morru għar-reklami minn dak li smajt sissa jien jista' jkun li jien żbaljat ta' koraġuni meta niġrura, donnu għaw xi ħadd isur jitwaqqafu mill-festin id-dera. Ħamorru għal reklam issa niġu. Dan il-programm jixtieq jirringrazzja lil Orienta, The Notebook Center, Styling Station, Darmanin Footwear, Vaskas, Optika, Gilda għal ħwejjeġ ta' Olwen u Krista, Francesca Rizzo, Bundy's Nail Studio, Esprit,

Inkredibbli! Issa, għal għaxar ewro biss fix-xahar, int tista' tgawdi minn telefonati li jibdew minn għaxar ċenteżmi kull 30 sekonda lejn kull operatur lokali, għaxar ċenteżmi kull minuta lil klijenti ta' Red Touch, u għaxar ċenteżmi kull 30 sekonda lejn kull linja fissa. Tingħata wkoll għaxar minuti kuljum ta' telefonati b'xejn lill-membri kollha fil-familja ta' Red Touch. L-orħos rata f'Malta mingħajr l-ebda bżonn ta' kuntratt. Ċempel 100 mir-rettax phone tiegħek biex tibda tgawdi minn din l-offerta. Rettax phone, colors your life. L-ikel tajjeb kulħadd iħobbu u kulħadd iħobb l-ikel magħmul minn riċetti ta' dari. Ir-riċetti mill-kċina ta' zija joffru ikel tassew bnin u fuq kollox Malti maż-żmien Tlifna ħafna mit-tradizzjonijiet tagħna, għalhekk issa t-torti mill-kċina taz-zija b'riċetti tipiċi Maltin u mħawrin bl-aqwa ingredjenti jiġu fi tliet varjetajiet, tat-tonn, tar-rkotta u tal-laħam. Mill-kċina taz-zija, prodotti ġenwini u tradizzjonali għalina l-Maltin. Issa tistgħu ssibu mini torti, offerta ta' torta b'xejn f'kull pakkett. Ilu jintuża fil-familja tagħna għal snin u snin twal. Niftakar kemm kien jogħġobna meta konna tfal. It-te bih biss nieħdu. U issa tista' ssibu b'erba' fil-mija biss xaħam. Iżda jinġieħel l-istess. Aħna dan użaw xogħol ma' kafe. Il-ġelat tiegħi baqa' bl-istess toma u binqas xaħam. Frisian Flag Light, 100% taste.

Tal-furnar qed joffru żewġ varjetajiet magħmulin b'riċetti Maltin għall-palat Malti, waħda biż-żalzett Malti u l-ġbejniet u l-oħra bit-tonn taż-żejt u ta' dam imqadded. tal-furnar, pizzez magħmulin apposta lik.

Domestika. Esperjenza ta' 40 sena fl-arti tal-għamara. Domestika. Eleganza. Faxxinu. Arti u varjetà. Sodisfazzjon, għażla u għajnuna. Garanzija, servizz u prezz għal kulħadd. Domestika, your desire, our passion. JCAP Limited, marufa sew fi xogħol tal-stainless steel, ħadid u laser cutting bi prezzijiet vantaġġjużi. Żuru showroom wara u l-varjetà ta' handrails u l-spiral staircases li qed jintroduċu għas-suq lokali. Jacob Limited jinsabu fi Mdina Road Ħ'Attard. Tabertu, restorant li jservi ikel tradizzjonali Malti. Tabertu jinsab Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar, ftit l-isfel mill-Pescatore. Tabertu, għal ikel tradizzjonali Malti bi prezzijiet li jilħaqhom kulħadd. Irriżerva postok. Ċempel 2720-3456 jew 9949-2501. Tabertu, Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar. Xi tgħidu jekk ngħidilkom li Ultimate, li diġà magħrufin għal prezzijiet dejjem, dejjem orħos fuq għażla kbira ta' televisions, home cinemas, DVD players u selezzjoni kbira ta' laptops u appliances tal-aqwa ditti, jiċċekkjaw il-prezzijiet tal-ħwienet f'Malta u Għawdex kull jum biex jiżguraw li Ultimate ikunu dejjem l-irħas, ħafna orħos minn kulħadd! Iva, mela hekk hu, fil-fatt hekk jagħmel!